Fi ftit snin, pajjiżna kien xhud tal-formazzjoni ta' bosta bands li jiktbu lirika bil-Malti, fosthom Dune, band li minkejja li m'ilhiex li twaqqfet, diġà għamlet isem għaliha nfisha minħabba l-kwalitajiet tal-mużika li tipproduċi.
Dune ġew imwaqqfa bħala grupp fl-2017 Bdejnieh jiena u l-ħabib tiegħi Mark Abela magħruf bħala Zizza, tal-kantant u l-kantawtur prinċipali tal-Brodu. Maż-żmien daħlu ħbieb kbar oħrajn tagħna bħal Justin Galea, kantant, Ryan Refalo, kitarrist u Paul Torpiano, keyboard player. Nedejna l-grupp għall-ewwel darba fl-2017 b'kunċertin privat l-Offbeat, il-Belt, u mbagħad matul l-2018 u l-2019 irrekordjajna l-album tad-debutt tagħna, Il-Ħlas, ġabra ta' kanzunetti pop bil-Malti maġburin madwar it-tema ta' it-tmiemijiet, endings, li mbagħad ġie mniedi f'Lulju ta' din is-sena.

jekk inti m'intix qiegħed taqra ħafna, għaliex mingħajr ma trid issib ruħek taqa' fit-trappoli ta' varji klixejiet, dak li tipproduċi ma jkunx ħaj, ikun ikun mejjet u jiena nemmen li kull xogħol ta' arti jrid ikun relevanti għall-kuntest tiegħu, jew bħala riflessjoni jew emulazzjoni tiegħu, jew inkella jekk hemm bżonn anki bħala reazzjoni lejh. Jiġifieri l-iktar konsiderazzjoni importanti naħseb huwa li wieħed jisma' ħafna u fil-wisa'. Għalkemm huwa interessanti li nħarsu lejn ix-xogħol ta' Dune fih innifsu, naħseb li tajjeb ukoll li naraw il-xogħol ta' Dune eh, fil-kuntest aktar wiesa'. Id-Dune ma tfaċċawx minn imkien, eh, ix-xena tal-mużika li qegħdin eh, jieklu jixorbu minna u jitimgħu lura fiha. Id-Dune hija waħda li tmur lura għal bosta snin. Laqatni dejjem kumment mill-grupp Brodu illi dawn iħarsu lura anke lejn dak li kien Fade David u l-MSSP Guitar Group fis-snin 70 u allura anke ċertu armoniji u ċertu ċertu elementi ta' ta' kważi naività fil fil-mużika fil-kitba tal-lirika għall-mużika Maltija ġej anke minn minn dak il-materjal tas-snin 70. Ma jkunx dejjem evidenti naturalment imma l-fatt illi jkun qiegħed hemm kważi ħalli ngħidu hekk fid-DNA ta' dak li huwa qed jiġi ppreżentat f'sens kontemporanju, allura naħseb li tajjeb anke li nagħmlu din l-osservazzjoni.
Smajt it-tokki tal-arloġġ, it-tokki tal-arloġġ. Il-Malti huwa l-lingwa li aħna li trabbejna nitkellmu l-Malti fi ħdan il-familji tagħna, jippermettilna li nesprimu ruħna l-iżjed b'onestà u b'leġittimazzija, li jiena nemmen li hija xi ħaġa fundamentali meta wieħed jikteb kanzunetta, għaliex is-semmiegħ, anki subkonxjament, dik l-onestà dejjem ikun qiegħed ifittixha u meta ma tkunx hemm, il-kanzunetta ssofri ħafna. U l-Malti huwa l-lingwa li fih aħna nistgħu nesprimu ruħna bl-iktar Onesta ngħid għalija kull meta provajt nikteb kanzunetti bl-Ingliż u mbagħad nara x'ikun ir-riżultat, ma jkunx l-istess bħal kanzunetti bil-Malti u naħseb li dik hija r-raġuni għaliha. Il-Malti minnu nnifsu huwa suq iżgħar għax naturalment aħna popolazzjoni iżgħar jiġifieri l-numru ta' semmiegħa dejjem ħa jkun bi natura inqas. Ċerta appoġġ jeżisti. Ovvjament imbagħad fil-wisa' tal-infrastruttura tal-pajjiż, xi nuqqasijiet hemm u fil-fehma tiegħi l-ewwel nett hemm neħtieġu iżjed spazji fejn wieħed jista' jeżibixxi l-mużika tiegħu u fl-istess ħin ikollu l-opportunità li mill-inqas jifdi l-ispejjeż u jekk jista' jkun iħalli profit żgħir. Ukoll kultant f'uħud mill-mezzi medjatiċi hemm ċertu nuqqas ta' fantażija li uħud mill-aqwa artisti tagħna, uħud mill-iżjed xogħlijiet interessanti, irriverenti,